Amsafer yettruḥun akka d wakka. Saɛ saɛ ad yaf iman-is zdat sin iberdan. Ur yessin ara anwa d abrid i s-ilaqen ad itbeɛ. Acḥal ara yefraḥ ma yeqreb-d ɣur-s yiwen izemren ad yeḍber fell-as, imi la d amezdaɣ n tmurt-nni.

ittilin ɣef uyeffus n kul lmumen, amḍebber-nni d Rebbi iman-is. Lameɛna, ulama Rebbi yebɣa ad aɣ-yesken abrid deg ara neddu, amek i yezmer bunadem-nni ad yessen mebla ccek belli eh, d lebɣi n Rebbi fell-as? Ad nxemmim cwiya ɣef ddeɛwa-agi iḍ-agi. Amek i yezmer lmumen ad yissin lebɣi n Rebbi fell-as iwakken ad t-ixdem? Deg aṭas leḥwayeǧ lebɣi Ṛebbi yettmalas di lektub, daymi yelzem-as ad iɣer awal Ṛebbi kul ass iwakken ad issin lebɣi-nni. Deg wannect-agi, ishel i lmumen ad issen abrid i si laqel a lxaṭer yettwafkan di ṭṭaɛa i win yettwaketben. Lameɛna ssaɛa ssaɛa, awal Ṛebbi yessefhem-aɣ kan lsas ɣef ara nebnu. Ittaǧǧa-as i lmumen imiren ad iqelleb iman-is udem Ṛebbi i wakken ad iḥfeḍ sɣur-s lcuɣel-agi ara ixdem. Deg Zabur, Ṛebbi iqqar-as i lmumen, Ad k-seḥfḍeɣ, ad k-sneɛteɣ abrid ara tawiḍ, ad ḍebreɣ fell-ak. Tazmert n aɣawel Ṛebbi ad nexdem lebɣi-ines tettwaf kan deg-s imi yettwekteb, Zemreɣ i kulci s win i yi-isseǧehden. Sinɛa isaynad nekini d tajnant, kunwi d tiriwa. Win izedɣen deg i, deg-s izedɣen nekini, yettarew aṭas lfakya. Alxaṭer mebla nekini, ur tezmirem ara ad txedmem ula d kra. Lameɛna yella ccerṭ, yeɛni i win yebɣan ad yissin i lebɣi Ṛebbi fell-as.

Ma yufa yiwen belli yewɛer fell-as ad ikacef lebɣi Rebbi, acḥal d abrid bunadem-nni iɛeddez ad ixdem lebɣi-nni s lekmal, ulama issen-it, alaxaṭer yebɣa ad itebɛ rray-is netta s yiman-is. Win yebɣan s wul-is irkul ad ixdem lebɣi Rebbi, mebla ccek Rebbi as imel abrid deg-s ara yeddu. Ittwakteb, Awal-ik a Rebbi, ḍelm ṣṣbeḥ ɣef iḍarren-iw, d tafat deg ubrid-iw. Kcef deg imeslayen-ik ittnewwir, ittak lɛaqel i wat nniya. Win yesɛan lqanun Ṛebbi deg wul-is, iḍarren-is ur ttemderkalen ara. Ihi yelzem-as i lmumen ad ijmeɛ awal Ṛebbi deg wul-is ma yebɣa ad yessen lebɣi-ines. Yelzem-as diɣen ad iqelleb wudem Ṛebbi di taẓallit. Ittwakteb ma ixxus walbeɛḍ deg wen leɛqel, yessefk-as ad yessuter i Rebbi, ittaken yir kul s lxawa, ur ittlummu ara, ad as-d-ittunefk. Win itteklen ɣef Rebbi, ad as-isseḍher abrid-is ilaqen. Tikwal Rebbi ittḍebbir fell-aɣ s tignatin deg-s i nettaf iman-nneɣ. Zik ittwakteb, ikker-d uqehhar ameqqran ɣer tajmaɛt yellan di Bitel Muqeddes. Ttwezzɛen irkul n lmumnin di tmura n Huddiya d Smarya. Wid ittuferqen, ruḥen seg umkan ɣer umkan ttbecciren awal Ṛebbi. Yiwen deg-sen iṣub ɣer yiwet temdint n Smarya, ibeccer-asen Lmasiḥ. Deg wayen yeḍran fell-asen, Ṛṛsul-agi ufan iman-nsen di lebɣi n Ṛebbi, sḥefḍen wiyeḍ. Ṛebbi yessken-aɣ-d lebɣi-ines, s Rruḥ Lqudus, imi yettwekteb, Rruḥ n tidet, d netta ad ken-iheddun ɣer tidet irkul, ad ken-ixebber ɣef wayen ara d-yasen. Anida ixuṣ ttḍebir, rray ixetter, lameɛna itteffeɣ mi ara ṭṭuqten imḍebbren. d asaɛdi argaz yetteklen ɣef Rebbi. Ayen ara neṭṭaleb ibuḍ-aɣ-d sɣur-s ala xaṭer nḥerrez lumur-is, nexdem ayen i s-iɛejben. Ttkel ɣef Sidi Rebbi s wul-ik akk, ur ttkel ara ɣef lefhama-k. Deg iberdan-ik akk, ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik. K wayen akk i teslam iḍ agi, tḥefḍem belli win yebɣan ad yissin i lebɣi Rebbi fell-as, yessefk-as amezwaru ad yessanez iman-is, ad iqleb ayen iɛejben i Rebbi ad t-ixdem. Dɣa s leqraya n wawal Rebbi, s ddeɛwat, d taẓalit, ad yuɣal ad ifhem acu d lebɣi-nni. Tikwal diɣen, s lḥala-s deg-s yettaf iman-is, yeɛni deg wayen yellan di ddunit-is lweqt-nni,

Ɛni yella kra lḥala deg-s i tettafem iman-nwen tɛewqem? Amek ara txedmem? Acfut yettwekteb ma ixuṣ-as walbaɛḍ leɛqel, ad as-yessuter i Rebbi, ad as-ittunefk. Lameɛna yerna win ikettben imeslayen-agi, ad yessuter s laman, mebla ccekk. Tagdunit ilemẓiyen yut lḥaǧa iswan aṭas ɣur-sen lzuwaj. Acḥal i iketben sutren-iyi-n correspondant acuɣaf? Alxaṭer bɣan ad afen tin ara yuɣalen tmeṭṭut lɛali fell-asen. Acḥal i s-yelzem i lmumen n Sidna Ɛisa ad iqelleb lebɣi Ṛebbi di ccɣel-agi? Iyyaw ad nmeyyez acu ay d lebɣi Ṛebbi i lezwaj, yeɛni s wayen yettwaketben deg wawal-is. D Sidna Sliman i d-yennan, Win yufan tameṭṭut, yufa saɛd. D lemzeyya i s-ixdem Sidi Ṛebbi. Lameɛna Ṛebbi iqqar-as i lmumen, Ur d-ukul ara kečč s win ur nettamen ara, seddaw yiwen uzaglu. Win ikerrzen ur yettdukul ara azger d userdun, seddaw yiwen uzaglu. Lxaṭer tikli-nsen ur teɛdil ara. Akka gen ilmumnin ur ilaq ara ad duklen di lzewaj s wat dunit, lxaṭer tikli-nsen mačči kifkif. D Sidna Sliman i d-iqqaren niɣen, Sser ixdeɛ, Zzin ur iswi ara. Tameṭṭut yettagaden Rebbi ara yettwacekkren. Lmumen mi ara yaɣ tameṭṭut-is ad t-ijmeɛ ɣur-s armi d ass mi ara yemmet, ur laq ara ad t-ibru. Yettwakteb tameṭṭut tettwaf s tul leɛmer-is b urgaz-is. Lameɛna ma yemmut urgaz-is, tettusraḥ ad taɣ win i s-yehwan, lameɛna ḥaca win ilan d lmumen n Sidna Ɛisa am nettat, am yelzem-as i yilemẓi ad yeṭṭaleb lebɣi Ṛebbi di lezwaǧ i wakken ur yettekkel ara ɣef lfehma-s i t-isɛerqen tikwal. Akken ay teslam, zzin ur yeswi ara, sser d ulac. D Ṛebbi kan i yessnen acu i yellan deg wulawen n medden, seddaw zzin d sser. Yettwakteb deg wawal Ṛebbi i wid izewjen ayagi, a tilawin, d waɛat i irgazen-nkent, amzun issid. Alaxaṭer argaz d aqerruy n tmeṭṭut, am akken ila Lmasiḥ d aqerruy n tajmaɛt imi netta iman-is d ameslek lǧetta. Ma yella yessefk-as i tmeṭṭut ad tdewɛa i urgaz-is, yessefk ad dduklen s yiwen n laman. Ma ulac acḥal d abrid ayen ara yini urgaz-is, ur yettili wara ayen i yumer Rebbi deg wawal-is, lameɛna yettili d ccehwa deg wul-is. Am akken tettdewɛa tajemɛat i Lmasiḥ, ula d tilawin isefk-asent ad dewɛent irgazen-nsent deg leḥwayeǧ akk. Ṣaḥ, akken ay d lɛada n Leqbayel, tameṭṭut ilaq ad tdewɛa i urgaz-is, lameɛna Rebbi iḍebber-asen i yirgazen diɣen Amek ara xedmen si tilawin-nsen? Yenna-d, Ay irgazen, ḥemmlet tilawin-nwen, am akken Lmasiḥ iḥemmel tajemɛet, isebl iman-is fell-as. Isefk irgazen ad ḥemmlen tilawin-nsen am akken ḥemmlen iman-nsen. Tikwal wagi ur yeshil ara. Ani tagi mačči d lɛada leqbayl lmaḥiba txuṣ gar urgaz d tameṭṭut-is netta iḥseb-itt d tamzayla-s acḥal d abrid lameɛna gar lmumnin ur ilaq ara akkagni ilaq ad tili lemkabra akkagni ara yili lefraḥ d lhena deg uxxam ad uɣalen imawlan d lmital lɛali i warraw-nsen Akka gen i diɣen i yellaq mačči kan gar urgaz tameṭṭut-is, lameɛna way gar-aneɣ s lmumnin. Ilaq ad nmekkaber, ad nmiḥessen, ad nmiḥemmel, wagi ay d lebɣi Ṛebbi i warraw-is. Ama tettettem, ama tessem, ama txedmem ayen nniḍen, txedmemt-t i lɛaḍima Ṛebbi. Ayen yebɣa Ṛebbi d aqeddes nwen. Iqqar Ṛebbi i lmumnin, Ur ttidiret ara tcehwat n yemdanen. Lameɛna idiret s lebɣi n Ṛebbi, lebɣi yelhan ikemlen. Amin. Cedhaɣ-k a Sidi Ṛebbi.